Pret, kalau kada kawa hidup tanpa ikam, sakali putus bahina ka masih urang ya.
Iya, iya, iya. Kan aku setuju, kan suka banar kata-kata nang kaya ini. Artinya realistis dan logis kaya itu nah. Kadang-kadang ada kalo le modelnya aku ja kada bisa hidup tanpa ikam, bebungulan. Susubuhan ulun tulak rencana handak maiwak tulak lawan julak.

bibinian orang Cina pinanya ya kalo katurunan-katurunan Cina tuh. Sarangnya apa? Sarangnya apa? Astagfirullah.
Makanya kan, kan ada kalau lain mau dikayak ini kayak ini tuh. Aku awalnya kan kada ngerti nah apa juga ini. Eh sekalinya mudahnya amor ini I love you aja kisahnya. Iya kan nang kayak ini nih, pala lolos jadi kayak ini. kan karena cinta tuh ujung-ujungnya pakai ini banyak bang ini kami yang ada setuju kan bang cinta kada cuma itu bang tapi kebanyakan itu pikiran kita iya kan lo kun payakun atap dua bidang hakun kada hakun ikam harus hakun bila ikam kada hakun kurumpak
Oh my, acil nih bahasa Banjar pulang berarti orang Banjar gak cete. Kun payakun, atap dua bidang. Hakun kada hakun, ikam harus hakun. Bila ikam kada hakun, kurumpak.
Saya ganalnya cepian, maksudnya awak pian ganal kayak itu nah. Jadi kada napa-napa kada salam santun kami di sini di Bertaan nah pasukan Troy kami kekanakan Bertaan kau kah anu

dapat bibinin eh dapat lalakian yang kada perjaka itu kayak kayak apa yo bagiku tuh kayak biasa ay. Ih, karena siapa ada lalakian yang perjaka karena pas sudah anu tuh pas sudah beli tuh pas secara alamiah inya apa bisa ngini iya kan lo han jadinya kan kada perjaka lagi secara anunya tuh tapi kalau secara busuah mencoba atau kada mungkin dari situ mau ukurnya iya kan lo iya kan usah kita pandir gitu juga napa gatel jisun tertawa gancok raya
nah ya habis ta anu aku suka kawan dahulu di igut di igut anu juga di igut wanyi di sini nah

aku melihat semenjak kasus loudscarer tuh udah kada ada lagi ini makin kayak alay asanku ini kenapa kah tanpa scarer Yudis hanya laki-laki amun anu anak-anak amunta yang nukar pup es di pinggir jalan Nek, aku kurang tahu dolar kuning hakana nenek. Kamu melihat seorang kalau tadi kenapa nang digawilnya.

ini apa yo kita tuh bernostalgia lah lawan lawan apa zaman zaman kita bahari lagi kekanak tuh nang kayak ini kawan eh, hal nang kita rindukan bujur kada iya kalau aku jujur lah dahulu tuh di kampung tuh main uh, bila iba asar atau kumpulan orangnya maka gawang itu sandal aja wara kan yang betul jumlah pemainnya terserah aja yang penting seimbang kada boleh yang harat sama harat terkumpul ah jadi kebahagiaan kita tuh kawannya komplit dan nyata daripada kekanakan wahini main game ha Ih. tapi kekanakan wahini taharat pang kalau ada kita deh buatnya main futsal di lapangan nang bujur ada kita main di lapangan haumaan han juga kasihannya kita bahari marasnya kawan di video eh juga tahu lah inya ikam video tuh tuh ini apa juga mambu pulang nah barangnya kenapa gerang yang ditonjolkannya napa anjir Iya ngaran jadi bibinian tadi pang nyaman ai kawan ai imbah nang kaya ini kaya ini nah. Nah, selesai dah. Kalau lakian tuh untuk untuk bisa viral itu macam-macam dituntutnya harus kreatif, harus bungas. Kalau bibinian kada perlu gin. Cukup inya menampakkan kege kegemoyannya aja selesai dah. ramak leh sadikit ah mungkal mungkal kaya apa kaya itu nah eh bulik mah tujuh kawan bibinan nang kaya ini nih eh kalau aku jujur kada terlalu suka pang aku tuh suka nang modelnya nang yah harus lagi disambat anjir berarti pusatnya betindik ih Lalu ha mahayal kam. Han, inya ngalih ai kam hudah pikiran kada baik jua ini. Makanya kita pasukan Troya ya lah tahun dua ribu dua puluh dua ni pikiran kita dibuang nang kada baik tuh. Iih, bang kayapa handak dibuang pang amun nang pian sajikan nang kakaytu tuh. Kayapa pang jua. Iih, amun kadada nang kaini napa kada rami hidup. Pajah tarus rokok.

atau aku manapa kaitu nah apa kada kujadiakan konten karna aku handak manikmati bajalananku tuh aku handak manikmati full bukan berarti kalu ku kontenkan kada kada manikmati aku cuman kaya apa yu mun kaya terbebani lah aku dengan konten itu kada santai aku iih kalu baulah konten reaction ni baistilah memang kalu balalah aku baistilah handak baulah konten tu kaya akhirnya. kada belelah aku akhirnya aku bulu konten ngarannya ngintu nah pokoknya itu intinya kawan ya kenapa aku kulir beulah nang di luar konten reaction nih karena aku kada tapi yo intinya kulir sih pang ma maulah konten nang belelehan tuh Ih. dan kada menarik juga hidupku nih Bawa canang hulo. Jangan dicarasi musuh harap.

Batuk aku. Mundinya puai apa. Napa nih pantun. Pantun nang mudel romantis tuh. Nya kan ada sebagian bibinian tuh. Bila kita pantuni itu munnya luluh han. Bibinian kaitu ha wara. Kada paduli kan nang mudelnya be baimat-imat tuh. Bawakan pantun ja. Asal nang mamantuni jua bungas lah. kalo nama mantun ni kada bungas panya kada handak kada jua. Udah tua kok nggak nikah nikah. Lah kau, masih muda kok udah jadi janda. Kecil kecil sudah jadi jambur janda janda. Kita nyaman ai manyambat kaya ini nih, ketika yang manyambat kita tu janda. Tapi kalo yang manyambat kita hidupnya sampurna kaya apa pang? Iih. misalnya inya hudah kawin hudah baanak hudah baisi kahidupan yang layak nyambat kita nang seadanya ha nang hudah kada ribungas miskin kada babini ha pulang napa balasan kita untuk mambalasinya tuh kadada kita ai nang marista di kampung nih sanakai banyak acil-acil yang harat menilai anak urang

ih mengoyai anak orang sementara inya kada melihat anak seorang alahan lagi. Aku ga bisa hidup tanpa nasi lah ya kali tanpa kamu dih. Amun aku piye kada kawa hidup tanpa napas. Amun tanpa nasi aku masih kawa makan gumbili bejerang. mamakan kastila manta amun tanpa napas aku kada kawa hidup mm -mm. apalagi tanpa ikam apalagi tanpa ikam ya umat dupatnya tanpa ikam pret kalau kada kawa hidup tanpa ikam sekali putus behina kam masih orangnya
iya iya iya kan aku setuju kan suka benar kata-kata nang kayak ini artinya realistis dan logis kayak itu nah kadang-kadang ada kalau le modelnya Aku ja kada bisa hidup tanpa ikam bebungulan. Hiih, imbah putus kawa ha pulang behinak ngaran. Jadi apa yu hal-hal tuh yang diungkapkan di percintaan tuh pang banyak bullshitnya kawan ai. Hiih, banyak diungkapkan karena apa yu modelnya tebawa suasana ja. Hiih, contohnya lagi nah misalnya ulun disayang banar wan pian selamanya. Selamanya tuh pang lawas bangat bungul ai. eh, ikam dua bulan tiga bulan gini udah dublak lawan inya nah jadi dari mana kata-kata itu kalau diukur jadi bubuhan ikam nih baik laki atau binian bila ada mudinya pasanganmu tuh mudinya berjanji nang nang harat bener itu jangan terlalu percaya dulu itu tadi muntungnya aja apa muntungnya apa banyak dusta oh shit kawan jadi boleh ti ini cat tembok kawan eh sakul eh ya ayah cat tembok di di anu kan ke kepala han jangan ikan nukar cat nang bebujuran maksudnya cat rambut tuh kada nang ini kada bermodal berarti dan kisah apa juga cat cat rambut Ih wahini kawan ne jaman jaman dua ribu dua puluh dua kadada lagi dah nemu nang becat cat tu rambut. Jadi kisahnya, ada yang mendm nda di instagram, habis tu kenapa jar instagram nda nyawa blok jar, serh nda ai, ig ig nda, wa wa nda, akun medsos nda, nyawa pang memauki nda bangsat tai muarnya unda hih. Serem kada beb. Serem banget serem. Orang banjar say. Ini awal merasa orang Banjar, nda orang Banjar jua bungol. Wah Andi hangit jua. Wah iya am lih. Napa nang dihualakan pian cil? Ih kami kada tahu nah. Dan kami kada handak tahu jua, biar haja gin urusan pian situ. Yang penting kami gabul. baiknya awak lih acil ja nang kaya ini kawan aku suka awak tu han ii nang mungkal mungkal kada terlalu lamak banar han kada jua terlalu kurus nyaman bangat tutu. Oke kawan jadi kita sudah nonton review karena buat kami sudah terhibur dan yes kawan nah, mohon maaf lah aku merasa tadi kontennya kayak kurang kayak itu nah kayak kurang kayak apa kayak itu nah karena pasukan turun yang ngirimi ya kayak ini pang nah videonya

bye
susubuhan ulun tulak rencana handak maiwak